Kei zong Pathian nih a ka zaangfah i nan hmai dir khawhnak thazaang a ka pek kaa lawm. CBCs USA nih ṭuanvo in ka pek ca an cung zongah upatnak kan pek hna an cungah ka lawm. Phungchim ka thawk hlanah keimah thinlung ummi pakhat hnih te van chim ta ning law Milwaukee ah hin Khrihfa pali nan um i minung thongkhat hrawnghrang hi tluk hi civui nan tuah khawh hi cu ka lawm tuk hringhran khuaruahhar si tiah ka ruah a zeizong tia tlamtling ten nan tuah dih nan re thei ngaingai lai paisa tampi dih lai nihin bantuk ki CBC USA nu bu nih khuaya dawh an sak i ka theih hmai sabi ka si mi ka si rua ka ti mi cu khuaya pahnih an peh hna kha si ka bantuk khuaya tha an sak kha civui tuah hlah usih nan nan thei kho hnga lo nan zonzainak vialte kha mah khan nih khan nan tha thar in na thawhter ṭhan lai tiah ka ruah nu bu hna nan cu kan i lawm tuk nan dir dawh nan nan mui zong ah dawh nan aw zong ah dawh nan thil thuam zong ah dawh ngai le pathian in hmang chin ko hna seh Cun hi bantuk ciui tuah tikah hin thil cang kho ngaimi cu a cang tiah ka hmuhmi si lo i a cang kho ngaimi cu rian a tam thazaang a dih kan khuaruahnak zong a dongh tikah biahrang zong chim fawi i theih sual a fawi cu kha bantuk kha a um tiah ka ruat lo sinan um sual ahcun i ngaithiam sau zeicahtiah Pathian nih aan ngaihthiam ve hna caah pakhat le pakhat i ngaithiam ko u kanmah caah nan zonzai i nan bia hran sual zong kha kanmah zong kan i lawm hna lo nan i nuamh kha kan i lawmhnak a si Cun kan kal tikah hin zanlei ah kal cang ula nan kan ti nan kut zong nan tun cang kha si kaw nan kut tun hnu i kal cang ula ti hnu i phungchim lai zong ka harh pah. Sinain kan hong kal ngaingai tikah cun nan lung a leng te ko lai. Vei tampi ciwi kan tuah ke zong ka lung a leng theo ko. Nan lung a len tikah Nan ruah awk i ka duhmi cu minung zariat cakua nih an kan dawt caah kan sin an ra. Minung khazati dawt kan hlawh hi tiah rua ti law Pathian zong nih aan dawt hna caah kha dawtnak chungah khan i lawm ko u. Kan in dawt hna ca dok kan rat cu in dawr hna la sila kan ra hnga lo cu minung khatzat nih an kan dawt CBCJS hruaitu vialte nih an kan dawt ti kha thei u law nan thin nuam ko seh Pathian thluachuahnak in tek dong ko u tiah thla kan campiak hna lai kan Bible ca an thimmi upan an thimmi Timote kuat khat angan parum he hlei hnih asi upa nih tampi an chim cang le hikai meeting kan kai ka rat ka te ah hikan an tar mi ka hmu i fight fight ti mi hmasa bik ah ka hmu fight ti cu i velh si ṭung ka ti. I velh ma in kan fial mai hi tiah ka ti. Asiloah doh ti si doh zong cu thil ṭha si ṭung lo ka ti. Sinain fight a good fight a ti tikah kan zumhnak ca doh ti si sa thawng ding zong nih dohnak ṭha ti a chimmi ka ngai. Nah, mah kha Baibal catlang an thimmi kha a ngan paruk a hleihnih si loin a ngan pakhat le hleiriat ah a um deuh tiah ka ruah caah ma cu ka rel lai. Mah te ngan, yeah, Timote kuat khat a ngan pakhat an hei hleiriat. Zungzal in a hmunmi siangpahrang thi a thiam lomi le Mitin hmuh khawh a si lomi Pathian, amah lawnglawng Pathian a simi cu zungzal in zungzal tiang upatnak le sunparnak pek si ko seh. Amen. Hleiriat ka fapa Timote, hi bantukin mi va chimhri hna dingin rian hi na kut chungah ka chiah. Hi ka chiahmi cu nangmah kong ah rak chim cumi bia kha an kha an chimning te khan a si. Kha bia kha raldohnak hriam ah i hman hna law na zumhnak le na lungthin kha fek tein umter hna. Keimah nih ṭha deuh rua tiah ka van remhmi cu hiti an si. Ka fapa Timote, hi bantukin mi va chimhhrinnak rian hi na kut chungah ka chiah. Hi ka chiahmi cu nangmah kongah rak chim chungmi profet bia ningin na si. Kha bia kha hmang hna law ralkap ṭha bantukin doh hna. Cun na zumhnak le na lungthin kha fel tein chia hna ti a um. Hi Bible thiang hi kan ca Pathian in thluachuah pe ko seh. caan zeizat dah ka nei ti cu ka hngal lo sinain Pathian hruainak nawl si ko seh law Timote hi Paul nih a rinh chan ca Ephesus khua ah Khrihfabu hruaitu dingah ṭuanvo a pek. Timote cu a chuahnak kan fiang lo nain Listra khua Kalasi peng Listra khua chuak tiah kan zumh. A nu cu Judah mi a si. A pa cu Grik a si. Amah cu Khrihfa a si. A innchungkhar he zeidah lawh ti ka ruat tawn. Judah mi he, Grik mi he, Khrihfa zumtu he. Zeihmanh si selaw Paul nih a rinhchanh ca Efesa khua ah pastor ah chiah ṭuanvo ngeitu ngai a chiah a biapitnak cu Efesa ah hin Paul nih kum thum tiang rian a ṭuan Efesa khua hin thil lianngan tampi a um chawlnak in a ṭhawngmi khua a si atu Asia Minor kan timi Turkey ah khin a um tilawng zong a ra

Cu leng ahcun a biapi ngaimi cu an chan lio ah hin khuazing nu a um. Mah khuazing nu cu a min ah Artemis an ti. Artemis hi a min a thang tuk i nu a si. Cu khuazing cu a bia ti hi nu lawng te deuh an si hoi. Tlangbawi tiang in nu nih an ṭuan. Mah kha Artemis biaknak khan an hruaitu bik cu nu an si. Mah cu Artemis an biak tikah cun nu can holh tam deuh theo ko hnok rei rui khin an biak i au khawh chungin an au i chun i tlak hna an au kho. Mah cu Artemis biakinn cu Bawi Suh chuah hlan zangah la sawm nga an rak sak. Bawi Suh chuah hlan zathum la sawm nga le kum ruk ah mei nih a kangh. An sak ṭhan i a lian ngan chin in a sak. Vawlei cung ah hin khuaruahhar thil pasarih lak ah aa tel. Mah cu an bia, an biak hin cu. A sau lei hi zathum la sawm saril pi sari a sau a kau lei hi biza la sawm riat a kau a pawngkam hin arbal tung in an kul i ma bar tung pakhat ka pi sawm rok a sang pi zakhat e tung zakhat an kul zo ti kan avaleng mi nih hin aze hi bantuk vale cung um khoi an ti Mah cu khualian ngan ahcun Timote cu pastor a ṭuan. Khrihfa an thawk. Mah cu Khrihfa an thawkmi ahcun mah kha Artemis a biatu nu influence kha mah cu Khrihfabu cu a lut ve ai. hruaitu nu an si ve hoi. An holh a tam ve hoi. Paul nih dah ko ma cu ca cun ca ṭial i nu nih biakinn chungah hruaitu si hlah hna seh. Nu nih an duh paoh in holh hna hlah seh a ti cu. Mah khati Paul a ṭialmi kha maw chiat ding si hlah kaw a herhmi si ca a ṭial. Sihmanhselaw kan chan ahcun kha bantuk i a thi ni kan si ti lo. Cucaah cun amah chan lioah a herhmi ṭialmi kha kum thong hnih le kum kul le kum ruk ah kan zulh awk a hau ti lomi thil a si. Mah kha kha Timote le Paul karlak in ca chung kan hmuh tikah khan a dihlak in zulh awk si lo kan tinak si lo. Sihmanhsehlaw Paul nih nu kong a ṭialmi ahcun a caan te a herhmi a chimh hna caah a za. Kha bantuk ah nihin ah um ṭhan ve selaw kan ti ve men hnga. Sinan a um lo caah ṭha ko, dai tein chia ko si uh. Timote sin i ca kuat tikah hin doh a timi hman a ka ri kholh zong in doh sebak cu mah kha doh kha doh ṭha ti ngaingai nakin kei ka duh deuhmi cu ralkap ṭha bantukin doh ti hmaan deuh ruangah tiah ka ruat ralkap ṭha kan si ahcun ralkap ṭha ka ti tikah palawng ka ti lonak si ka tinak si lo mu nu zong ralkap ṭha tu chan cu nan um cu an um cu pa zong ralkap ṭha an um cu cucaah cun kan doh tikah hin pa zong nu zong ralkap ṭha si a hau mah cu ahcun fel tein kan doh khawh lai Zeidah kan doh lai? Paul chan i doh awk a timi cu cawnpiaknak sual doh a ti si. An chan ah khan cawnpiaknak sual a um. Mah cu cun na doh a hau a ti. Mah cu cawnpiaknak sual timi cu atu kan kan von relmi chungah um lo. Khuazei dah um? a ngan pakhat a hme pathum in pahra kar ah khan um caan ngeih lo ca ka rel di lai lo zeidah tel ti cun pakhatnak aa telmi cu savan bi ke leh tikah tuanbia menmen watana an ngei i tuanbia menmen kha an i buaipi tuk cawnpiaknak sual do mah cu tuan bian menmen cu a si mirang holh in myth a si lo la legend a si tuan bia menmen hal khalei zong nih pa lo tuan bia kan nei lo ma kha teng lam kong kan nei lo mei kha bantuk kha si cho history a cang ngaingai rua lo a cang ngaingai lo sinan kan tuan bia kei ka ngakchiat leo hna cun ka nu le ka pa ne vei zedik pa lo tuan bia hna kan ka duh ngai cu tenglam hna khi zun a thaw i a zoh tikah khat lei tlang hna a to a mi khat lei tlang hna hmuh tian ka chimh ti ka caan kan i zong a chuak ngaih nuam ngai si cu kha bantuk kha an uar ngai cu an uar mi pakhat kan chimh hna lai an chan ah Genesis a ngan panga a ho kong dah um Enoch Enoch kong kan hmuh Enok cu zeiti? Enok cu a nun chung vialte ah kum za thum le sawm ruk kum nga a nung i Pathian he an kalṭi. Atu cu a um ti lo, zeicah Pathian nih a lak ti si. Mah cu vial tlang khat. Sinain Paul le Timote chan ahcun mah ka Judah mi hna nih an uar tuk. An uar tuk ka zeidah an tuah? Enoch cauk pakhat an chuah. Enoch cauk pahnih an chuah. Enoch cauk pathum an chuah. An Bible ca nakma can rel deuh. History a cangmi pakhat mat um lomi khi an wa tukam a sawan bik Bible le tikah tuan bia men men a ti ma cu makhasi cu. Kha bantuk kha kan chan zong ah hin um fawi te zeitik ka dik sau nawn cang cauk ka rel i ka khrihfabu chungah falam zong ah si rua ka ti Indianapolis ah ka tong ka tong pha an chimmi cu zei ti Bawi Jesu Khrist kha an tha a thi rua tian phum a hriam tha ni Tibet ah missionary a kal phungki bantukin cunah rian a ṭuan i a thi ti tuanbia um cu mahka kha kan khrihfabu ah tuanbia sawsawh history zong si lo myth legend cu kan khrihfabu cheukhan nih an rel i a ṭialtu hmanh kha Khrihfa si le si lo hmanh kan hngal lo. Russian pa si cu Nikolai. Khrihfa le hruaitu hna nih mah si ngai maw tiah an va kal le cheu khan i Tibet an va zoh i a tuan bu an va hal i um hlah. Phungki tuan bal ma ti tuan bal hlah. A thi an ti thi hlah. A thla no man ti um hlah. A um lo pi khi kan Khrihfabu cheu khan an buaipi. Mah kha bantuk kha buaipi hlau. Paul nih zei ti kha bantuk kha mi hrawktu si, mi bia i alnak men si, pakpalawng tuan bia menmen. Bawi Jesuh Khrih hna kum riat kum hleihnih a si ah India ram ah phan ti te hna a um rih hoi. Kha bantuk tuk tak ah khan Khrihfabu bawi tuk hlau, bawi sual hlau. An chan ah cun buaipi kha za seh kan nih tuk tak men a buai ding kan si ti lo. Cun anmah chan i buai ngaimi cu Anmah chan i an buai ngaimi pakhat te si ti ahcun nupa sualnak a buai ngai cu. Nupa sualnak buai a buainak cu pa cu nung tampi an vai i pi zong a poi tuk lo ti hna nan ruat cu. nu nih mipa dang he an i sual sia caan thang a chia thah hna an thah hna cu a tia lomi thil tampi nupa sualnak ah khah ruangah khan ca ka relnak ah Roma cozah a rawhnak a ruang pakhat cu nu le pa karlak ah i zumhtlak in nun lonak a tam tuk ti dong a si cu. Mah kha kha nupa sualnak tuah kha kan society caah dam a si lo. Cun atu lio ah a zual chinchin ka timi cu Mirang holh homosexuals ti um ri hoi. An mah chan zong a um cu. Savan bi ka lehnak khan zei ti nu le pa nu le nupa le pa ningcang loin nun a ti kha mirang holh cun homosexual si cu pa le pa i ṭhit nu le nu i ṭhit kan chan zong a um hoi cu an chan zong an buaipi mi si kan chan zong kan buaipi ve hi sual palh cawnpiaknak sual ka ti duh. Zeicah cawnpiaknak sual Baibal nih homosexual cu Pathian duh lomi si Pathian nih fihnung a timi rian a si ti si cu Leviticus hna cu. Kan Baibal cathar zongah kha bantuk a tuahmi cu Pathian pennak an lut lai lo ti um cu. America hna kha bantuk kha a um chin lengmang tikah kei tampi ka thin a nuam theo lo. Thong nih le kum thum ah Texas ah kha bantuk kha a um caah cozah nih dan an tanh hna. Pa le pa i um ding si lo, nu le nu um ding si lo ti kha dan an tanh hna. Texas kha mah khati cozah kha tazan cuai hna i US Supreme Court a phan. US Supreme Court nih zeiti kum thum kum thong hnih le kum thum ah nu le nu pa le pa aa ummi kha hna hnawh hna hlah u dantat hna hlah u an mah nawl si ko seh. Ei. A pial deuh ko lo mei. Mah cu leng ahcun a ra hoi i America ah hin nu le nu um awk si ko, pa le pa um awk si ko, i ṭhit ding kan si ko ti kha a piahtana chuak hoi i US Supreme Court a phan hoi. Yes, Supreme Court zeitin a bia ceih. An baceihmi cu an thanhmi cu June ni kul le ni ruk kum thong hnih le kum hlei nga nu le nu i ṭhit i vaat khawh si ko seh pa le pa i ṭhit i vaat khawh si ko seh kan constitution nih nawl a pek ko hna tiin an cawng ia an thanh america pumpaluk ah i ṭhit khawh si nu le nu pa le pa mah kha ni ah khan ka no cauk chung i ka ṭialmi zei ka ti nihin ni in america lam america ram Pathian ram ti thawkmi hi khomuihnak chungah lam a pial ai te ca ka tial ka notebook chungah lam a pial ai zei caah Bible nih a duh lomi cun zoh u law nu le nu ṭhit peng pa le pa ṭhit peng ti kha a phung ah va cang seh law Nu le nufa nan ngeih kho ṭung lai lo. Pa le pa zong fa kan neih kho ṭung lai lo. Kan ci nam i tlai lo maw? A si lo phunpi kan kal khi do kaw cawnpiaknak sual ka timi si. A tam ngai cu mai. Kha bantuk kha ralkap ṭha bantukin doh timi hi Bible ca kan fialmi si ko lo maw ka ti. Cu tikah nan thinlung chung um laimi cu pastor hna bikin nan Khrihfabu chungah nu le nu na sin an ra. Nan Khrihfabu chungah pa le pa na sin an ra. Pastor pa le thah kan duh kan thah ko an in tiah te A si kho lo na ti hna ahcun cozah nih thong an in thlak lai ma? Ram upadi pei si cu. A sining cu hi hi si. Nan Khrihfabu constitution ah nan Khrihfabu upadi chungah khin kan nih Khrihfabu zumhnak ah cun Bible caan ning in Pa le pa, nu le nu i ṭhit cu kan pom kho lo. Khrihfa min ten Khrih min in lehthahmi cu nu pakhat, pa pakhat a si lai tiah nan ṭial a si ahcun acozah nih mah khakha an upat. Zeihmanh an in ti hna lai lo. Kan cozah a ṭhatnak cu cu si. Anmah bu nih upadi an suaimi kha upat hna u ti an in hrawhpiak hna lai lo. Cucaah harnak hmun ah um hman a si law pakhat nak ah mah kha thil ṭhalo kha kan doh awk a si. Ralkap ṭha bantukin thinlung fel tein dir. Cun khati na doh tikah kan Baibal ca kan fial mi zeiti? khati na do tikah na zumhnak kha fek tein i tlaih ti zumhnak theisuah theiset sai loin doh ṭha si lo doh khawh zong si lo kan Bible ca Bible ca Timote chung i a ummi zumhnak a timi cu pathum a um a pali pakhat Pathian pakhat a um. Bawi Jesuh pakhat lawng lamkaltu a si Pathian le minung karlak ah. Pahnihnak, Bawi Jesuh cu misual caah thi. Palinak, Pathian nih mi vialte khamh a duh hna. Mah khakha Timote sinah Paul nih na zumhnak cu mei siseh a ti mi si. Pathian pakhat a um. Jesuh Khrih pakhat lawng lamkaltu a si. Bawi Jesuh cu misual caah thi. Pathian mi vialte kha a duh hna. Mah kha kan zumhnak kan i ken i thekte kan dir i na thinlung zong khan na thinlung ti tikah mirang hol the conscience ti dok a si cu conscience kha a ṭha ṭha lo ti thleidan na thiamnak thinlung khi Pathian in aan pekmi si nangmah te na, na kawl khawhmi si lo mah kha conscience kha hi cu thil ṭha si thil ṭha lo si ti thleidan khawhnak ngeihmi Pathian pekmi si cah hmang cawnpiak sual cawnpiaknak sual dohnak cama khakha biapi ngai te Cucaah na zumhnak a felten dir, na thinlung felten chia. Mah cu pahnih he cun na doh khawh ko lai ti lo. Cuan piaknak sual cu ma cutin doh phung a si kan timi si Bible caan. Cun a pahnihnak doh awk a si ka timi cu America ah hin kum khat ah Khrihfabu thongli an khar lengmang an ti. A si ngai hnga mama cu tiah ka hal hna tikah research zong ka tuah tikah a hmaan ko an ti. Kum khat ah thongli, kum thonghni le kum kul le kum li hna zongah thongli biakinn an khar. Zeica an khar? A ruang pathum an ṭial. Pakhat cu mino an i pum duh ti lo. Zeicahdah mino an i pumh lo? An i pumh duh lonak cu sianginn an kainak ah cawnpiaknak sual an sa tein an chimh hna caah a si. Mah kha ka chim ṭhan te lai. Zeidah a si cawnpiaknak sual cu. Khrihfabu an khar, mino an i pum ti lo. Pahnihnak ah, nutar le patar lawnglawng te si hna kaw an biakinn an zohkhenh kho ti lo. Pathumnak, an an anmah lak zongah mi tlawmte deuh lengmang an si ahcun an i el chin lengmang i kan khar lawlaw lai tiah i rem lo ruangah khar America ram chung an Khrihfabu thar an thok lo maw an thok lengmang ve ko nain an khar mi kha tam deuh lengmang a tlawm bik biakinn zadi cu tam kum fatin te tam chin lengmang ko an kharmi kha America ram an Khrihfabu ta a dong te ngam ati ka ruat kum thong khat kum zakwala som sari ahcun Khrihfa zeizat dah um tian ti Khrihfa ka si tim hi zakhata som kuan si 1970 ahcun zakhata som kuan i Khrihfa kan si an ti Atu ah tah zakhat ah sawm ruk Khrihfa kan sin ti cang. Sawm thum a tla. Kum, kum hra a tla lengmang. America ram Khrihfabu nih rak thok Khrihfa zoomtu nih an rak thok. Zumtuan rak thawk ka ti tikah hin a zeikhat a biapi bik na tinak nan ka ti lai. Keimah ka zumhnak ka cun England is England in independent kan lak ti an cawng i lio ah khin a hram thawk te bia an tialmi cu mai si cuk. Lai holh in ka let lengmang ka, ka lung tling tuk lai mi rang holh in ka chim lai mu nan theih dih ko. Zei in ti

sermi aa tluk tein sermi kan si zong in kan ran ti lo cu sermi aa tluk tein sermi kan si cun right pathian nih anmah sertu pathian nih a pek hna life liberty the pursuit of happiness mah kha kha christian principle i thawkmi ram rak a si cu Mah khat ah ka tu ahcun biakinn thong li kum fatin ten khar lengmang cu. A ruang bik number one cu na si ti ahcun kan schools ah kan high school ah kan college kan university ah a tam bik a tam bik kisa te an zumhmi cu evolution cu Pathian a um lo Pathian a um lo lo ti an rel lo Minung hi mahte in a semmi kan si. Mahte in a semmi kan si. Cucaah cun Pathian khi a leng ah an chiah. Pathian aa tel lo. Mah khakha kan school ah an chim lengmang, an chim lengmang, an chim lengmang. Kum zeihet an chim cang. A tlawm bik kum sawm sarih an chim cang hna cu. Mah cucaah cun dakaw kan mino hna biakinn thanh an duh lonak si cu. Nan fale sianginn nan kai tikah mah kha an chim hna ma chim hna lo dah ti zong hlat den hla hla hlai hmanh lo. Atu an America ah hin a eng tai mi pakhat zei a si tiah cun minung hi kanmah ten kan sem ko timi evolution le minung hi pathian nih a kan ser ko dakaw creation timi theory pahnih hi kan kan biakinn kan sianginn ah a pahnin cawn siseh ti hi an i el lengmang lio pi si hi lei pathian um dakaw cawn si ve se timi nin a tei rih lo hi lei nih a tei rih mah kha kha kan doh ding kha ralkap ṭha bantukin kan doh a hau. Mah cu nih cun da kaw Khrihfabu zat thong li kum fatin te a thihnak cu a ruang dang tampi um hmanh sal kai kamah ruahnak cu mah kha kha nam a duan a ka chiah. kan mino an hrawh dih hna ti ka ruah. Cucacun nihin ni zong hen mino tampi nan um, high school tampi nan um lai, college tampi nan kaimi nan um lai. Mah kate kha i ralring u law Khrihfa dirhmun si lo dakaw kan vawlei hi ma ten sem timi hna kha van ruat hma te law kan vawlei ma ten sem Zeitindah sem? Very good principle a ummi cu ka van chim hna lai. Scientist zong an si, ho zong nih an let than dimi principle zei si tiah cun zeihmanh lo chung hin zeihmanh a chuak lo. Out of nothing, nothing comes. Homan nih el awk ṭha lo. Latin holh ahcun ex nihilo nihil fit ti si cu a rak thawknak cu. Out of nothing, nothing comes. Zeihmanh lo chung zeihmanh chuak lo. Sihmanhselaw, tuchan kan scientist Khrihfa si lomi hna nih an zumhmi cu Zeihmanh lo chungin rakawr nih khat zei caancaan a mah phung tiah a puak i mah cu a puakmi chung cun rak kan van le vale hi sem cu ti si. Zeihmanh lo chungin a puak ti cu si kho ma? kei ka zumhnak ah cun zeihmanh lo an timi hlan ah khin Pathian a um cang cucaah cun dakaw a hram thawk ah van le vawlei Pathian nih van le vawlei ser hna zeihmanh lo a um hlan hin Pathian cu um cang hram thawknak ngei lo doknak ngei lo a thi bal lomi kan Baibal carelmi zong ah khan a thi bal lomi Pathian um lo a ngei lo balmi Pathian dongh zong a ngei lo malpi Pathian mah kha Pathian a um ca van le vale hi a um kho kan timi si cu Le cucah cun kan, kan ram America ram i cawnpiak sualnak khi ralkap ṭha bantuk in doh a hau ka ti min caan zong ngeih tuk le ka van nam chan lai pathumnak Paul nih a ṭial peng pakhat cu Khrihfabu cu pakhat kan si Bawi Jesuh Khrih taksa kan si i ṭhen awk si lo. Kut nih amah dang tein a nung kho lo. Mit zong amah dang tein um kho lo. Mit zong kut le ke zong pum he aa peh dih lawng ah nung i ṭhen kha a si kho lo ti peng a si. Le cucacun America zong ah hin Khrihfabu kan i ṭhen lengmang nak hin cun i komh lei deuh hi khuaruat a si la ṭha ka ti. Kan i ṭhen lengmang ma nih han thazaang zong a tlawm. CBC USA kan ṭhawng ko rua kan tinak cu kan i kom ca dak a si cu. I kom hlah u si law ICBM hna kan tuah kho ṭung lai lo. I kom hlah u si le bantuk ciu hi kan tuah kho ṭung lai lo. i kom hlah sel Bible siangin zong tuah kan timmi kan tuah kho tung lai lo. Kan ni komh hi da ko kan thazang si cu thlarau a kan cawnpiak mi a kan ni kom thazang um cu. Thli fak pin a hran tikah khin pakhat lawng a dirmi cu rianrang tein a tei thingkung khi pali panga an dirṭi ahcun an tlu lo ti si. Laimi kan zawtnak ti ka ruahmi cu i ṭhen peng si. Laimi kan zawtnak cu Kawlram in ka chim cang. Laimi kan zawtnak cu kan i ṭhen le peng si. kan nai ngan zi zong an i ṭhen ba ta zi ru zong kan a zei paohan kan i ṭhen mah cu ṭhen cu upat kan cuh ca ma ṭhut dan kan i cuh ca ma midang kha kei nakin hruaitu siseh tiah forh kan thiam lo ca ma keimah rei ka si lo ahcun kan ti peng ma Mah khakha atu hna cun Laimi cu kan i ṭhenh tuk hoi i kan i ṭhenh lawng hmanh si lo a kah tiang kan i kap a thah tiang kan i thah a zohchia tuk ka ti mah khati Laimi kan i ṭhen kha Kawlram zong an kan theih Kachin ni zei tha nan i ṭhen an ka ti peng Karen ni zei ca nan i ṭhen peng an ka ti NUG tiang nih an thei an ti. NUG cu National Unity Government ti Kawlram an tuah. Mah hi zong nih khin Laimi zei hen an can nan kan ti an ti. Kan i ṭhen i hi kan, kan upate hna CPRI an ti ma an rem lengmang hna tu hi tu ti an rem kho hna lo. Mizo lei i kan hruaitu hna zong nih an rem len hna an rem kho hna lo tu tiang. Laimi zia kan cang. ṭhen hi ṭhawnam a kan ruah. Unau tha hi ṭhawnam a kan ruah. Ralkap ṭha kan si mam a cu. Ralkap ṭhalo dah kan si. A chim zong ka chim cang unau tha hi Pathian lam an kan pial lai da ko ka rak ti peng vei zedat ka chim cang. Zawlo Ken Ken nih anau Abel a tha kha Pathian sinin Pathian duh lonak tangah dok a lang colh cu pakhat zeicahdah khen kha Pathian nih a ti zeicahdah hi bantuk thil thil sual na tuah why do you commit this terrible thing pakhat tak Pathian nih a pahnih nakah na thahmi na nau thisen nih van ah a kau Pathumnak, nihin ni thawk kan chiatserh na si lai, hi ram hin na um kho lai lo. Palinak, nangmah aan hmumi paoh nih thah in timh lai. A panga nak ahcun a dang vialte nak hmatin ka ngeihchia ṭheumi cu Kha bantukin Cain nih a tuah caah Cain cu Pathian sinin a kal, a chuak ti a um cu. A nau a thah caah Cain cu Pathian a kaltak ti um. Fale nau hna, kan u kan nau kan thah hna ahhin Pathian sinin kan kal ti khi ruah pah ding si ko. Pathian sinin kan chuak ti hi ruah pah ding si ko. Kha ka bia ka dongter lai i kha vialte kha kan chan i cawnpiak sualnak cawnpiaknak sual do dingin Bible ah khan a kan fial tikah hin kan dihlak tein khaban tu kha cu kan si awk se lo ti kan dirhmun fek se la tha ka ti kan biakmi pathian khuaruahhar pathian a simi cu mah kha bantuk kan sinain a kan hlori rua lo tiah ka ruah a hnulei a kan chit rih rua lo tiah ka ruah. Kanmah nih cun Pathian kan hnulei chit sawh hlah usih. Paul nih Pathian sinah bia hal. Pathian ka taksa hin dam lonak a um. Ka hlawt piak sua a sawh tiah vei thum ka nawl a ti. ka santlaih lonak ka ṭawnṭaihnak nangmah nih ran ka damter ko a ti lengmang Pathian nih e a ti lo Pathian bia cu zeiti Paul ka ṭhawnnak hi na ca a za ko na derthawmnak in ka ka ṭhawnnak a rat cu ka vel hi na ca a za ko mah kha kha na ṭhawnnak si ko lai. Cucaah fale nau hna, kan thil ti sualmi, ralkap ṭha kan si lonak zawn tampi, kan tlakchamnak tampi, kan sualnak tampi lakah hin mah hihi kan sinah Pathian bia a rami cu ka fale hna ka der nan ti lio ahhin ka ṭhawnnak nan sin a phan dah kaw ka ṭawnṭai nan tinak ahhin ka velngeihnak na ca za ko dah kaw ti tu kan ngei peng mah kha kha kan i ruahchannak bik si that is the only hope we have Hika civui a zawhmi vialte zong nih nan ṭawnṭaihnak, nan santlaih lonak kha Pathian nih a velngeihnak nan sinah phan ko seh. Pathian nih kan chimmi Pathian thluachuahnak um ko seh. Ka lawm.